of solving problems together tinoda kukutendai ah, wese zvawo vari kuita whatever role yavanoita munyaya yerevolution tataura nemaadmin waka vachitipawo maupdates avanga vainawo kufamba kwawakaita over the weekend eh, kusvika apo kupera kwezuva ranhasi tine mabasa atange takatumana kuti ava fambai makadai ava fambai makadai nesuwo tinewo basa ratanga rakatumwa kuti tiite uh, tanga tichiedza kutaura nemastakeholders ese especially for the purpose of the zimbabwe shutdown hatisirisu varidzi werevolution revolution yave nemakore akawanda ine vamwe vakaibata vamwe havasisiri pakati pedu vamwe vacho vari kuenderera mberi vari pakati pedu so patakaita call for the shutdown takawana ruremekedzo kubva kumastakeholders akasiyana siyana angave macivil societies vangave wemachurches vangave wemapolitical parties asi the main thing chavanga vachida kunzwisisa kuti tiri kubva kupi tichienda kupi pamakationa tisiri kubatika tichifamba weekend inyaya yekuti taa tichiedza kuona whoever uh, the concerned stakeholders tichivatsanangurira kuti mhuri yezimbabwe iri kuti vari kubva kwakati vachienda kwakati because nyaya yatiinayo ndeyeruzhinji rwezimbabwe hatiiti revolution tiri organization kana political party yakazvimirira revolution inounza nyika irevolution inobatirana mhuri yese yezimbabwe ndosaka takatora mukana wekuti weekend yese titsanangurire mastakeholders kwatiri kubva nekwatiri kuenda saka tinodaira kuti basa iroro takaribata zvakanaka then tinoda kuedza kubata tine nyaya mbiri dzatiri kufamba nadzo murevolution imomo takasangana nedambudziko rekusungwa kwacomrade nyoka yemabhunu the political persecution case ine madokets ari kuvhurwa each and every week achiwedzerwa That's one of the idea yakatibatanidza pano, one of the problems. Takasanganiswa nenyaya yematambudziko. Asi tikazvipira semhuri yeZimbabwe kuti yasvika zvino nguva yekuti matambudziko aya we must solve them. So tatarisa what happened paprevious court date takagoerana tese matambudziko atakasangana nawo tikagoverana maefforts atakaita kunzwisisa kuti chii chakakonzera dambudziko ratakasangana naro so chekutanga kudzosera dambudziko kumaadmins toti toita sei takawirirana kuti we must beef up our legal team so tichisvika tichipiwa maupdates ezvanga zvichiitwa nevakomana vari kubata legal vari kutiudza kuti they have added teams on the legal team so the duty yatanga tichifanirwa kuita ndeyekuita make sure kuti each and every team yawana madeposits ekuti vaite basa musi wa 29 so kumari yatanga tiinayo kuno shoma yatanga tasara nayo yarequestwa nemaadmins takwanisa kudeposita into one of the lawyers account then mangwana tinotarisira kuti imwe yatiri kureceiva from zimbabwe ichaenda ichinobata the other party haikwanisi kuita zvikwanisiro zvekuti malawyers mateams atawedzera akwanise asi we will manage to at least make a deposit to each and every team iri involved so that we will make sure that on thursday on the 29th they will appear and serve uh, uh, the purpose so toda kutendai mhuri yezimbabwe Zvese zvatiri kuita nemari dzatiri kubhadhara pari zvino hatina watati tabata kuti aise ruoko. Tiri kushandisa ruoko rwenyu rwamakaisa. So tinoda kutendai naizvozvo. Ma invoices we have them in place tapiwa ma invoices ari proper from ma legal uh, teams ari kuita basa. we are in custody of those invoices kumberi uko toziva kuti muchada kuzoona tichazogoerana we make sure kuti tamaisa panzvimbo dzakanaka because ruzhinji rwezimbabwe ruchada kuziva kuti mainvoices elegal afamba sei so toda kutendai naizvozvo then tisati tabata detail toda kuti rambe tichiyeuchidzana kuti the shutdown yemusi wa 29 yekuzimbabwe is going forward we are not going backwards about the shutdown i need to appreciate all the comrades all the fellow zimbabweans who managed to create local groups tationa magroups akasiyana siyana ndaona vamwe wandifadza wakanzi tiri kunyanga e, samanyika tagadzira group

I am convinced that you now understand the aim of the revolution. Tikaita vanhu vakuunderstanda kwatiri kubva nekwatiri kuenda we are happy with it. Taona magroups eHarare, taona magroups ekuMasvingo, ndaona rimwe group rekwaZvimba. ndikati vanhu nokwazvimba mabva manyatsa kugadzira gurupu mukati zvimba masarudza kuenderera mberi nerevolution aiwa toda kutendai so isisu sevamwe vari part of macommanders enyu toramba chikusimbisai kuti trust your, liver, your leadership trust your processes then i was checking here in terms of contributions macontributions tiri kuona kuti haana kumira both in south africa and zimbabwe mascreenshots amuri kuisa tiri kufara nawo handifungi kuti pane zuva ratakajamba tisina kuwana any screenshot yevamwe waisa ruoko rwavo including today even in the last hour ndaona mamwe mascreenshots evanhu vari kuisa ruoko rwavo murevolution the idea iri yekuti tibatsirane padambudziko ratakasangana naro mucontribution murevolution rekusungwa kwacomrade nyoka yemabhunu imwe ruoko rwuri kuiswa ruri rwekuti tibatsirikane kutransportana kuenda kucourt musi wa 29 kurunback magistrate court then ndanchibvunza vari kufambira nyaya dzemapepa

chimwe chinhu chandafarira chandaona over the weekends about zimbabweans ndezvekuti masarudza imimi kuti you need to be more united now than ever number two maratidza imimi kuti you are becoming more mature you are now be able to listen to the command so kana muri vanhu vanoteerera command zvinotibatsira izvozvo kuti tinokwanisa kupana mainstructions nekuachiva magoals edu in the shortest period of time zvinotiita izvo kuti the enemy will never see zvatinenge tichibva nekwatee tichienda yes vamwe vatiri kukupai kuvanhu vekushanda nawo please tiri kuita dambudziko rekuti you are exposing some of our comrades we are changing phone numbers each and every day just because vamwe vanhu you are just sharing even iwo comrade nyoka yemabhunu takwanisa kuti vaenda kunovaona vashare message kwaari

so don't worry musaite maproblems kuti aiwa tiri kufunga kuti tasangana ningi toda kuzovasanganisa nemacomrades if i give you the comrades to work with work with those comrades don't expose them we are not individuals we are a spirit takatumwa kubasa iri kusunungura vana wezimbabwe thats our mission we are not in this kuti tisunungure comrade nyoka yemabhunu chete we are not in this kuti tisunungure vana vekuyunivhesiti vari kuchema each and every day we are not in this struggle kuti tisunungure whoever anotaura nesu kuinbox we are in this struggle to liberate every zimbabwean but that effort must not be about us only

toita ma 2 dollars edu ndiyo mari yakachena inoachiva our mission idzo dzamunenge muchida kuconnecta macomrades edu nevanhu vanenge vaine mari dzakawanda hadzitibatsiri hadziserve the purpose so i am sure kuti whoever anga achiita izvi ndaudzwa kuti those things were happening over the weekend ngatisiyanei nazvo then magroups ari kucreatwa tiri kuti tiri kufara nazvo what happens chatiri kukudzidzisai the element of command zvamunoona mauto nemamilitans ese amunosangana nawo each and every day vachimacha there is no secret in marching inoitwa nemauto wherever kuprison service to the police or the army

If we make slow moves in this thing and plan things in advance, we're gonna be defeated by Zviganandas. So chatakwanisa kuaprova kumhuri yeZimbabwe ndezvekuti izvezvi you are now able to listen to the command. You have different commanders vanenge vachikubatsirai. wanonzwa from different angles hapana munhu anouya achikuexposai kuzvigananda even mukaona vana commander geza vachiuya vachikutaurirai there are powerful people behind his words information yaanenge achikupai he cannot get that information by himself it's a collective effort The information which we give you, comrades, is not the information from individuals. It's a collective effort. So whenever we are saying, let's do this, let's listen to the command and trust the leadership and trust the processes. tikaramba tichibvunzana mibvunzo yakawanda tinononoka kusvika isisu matambudziko atasangana nawo asingachadi kuti tiweste more time so vari kuenda kurunback we understand tiri kuudzwa nevamwe vatikati mabasa vari kutipa mafeedbacks takawana vachiti aya tasangana nemamwe maprogressive forces in south africa we uh, manage to engage some political parties and explain the problem yatiri kufesa pathe political persecution yacomrade nyoka yemabhunu then with the fellow political comrades and civic organizations dzekuzimbabwe those were the efforts and zvamakatituma over the weekend tawapa maadministrator the feedback kuti kwamakatituma takawana mafeedback akati neakati hatina munhu atisina kuaprocha kana kupa the message about the shutdown yemusi wa 29 everybody now understands where we are coming from and where we are going We noticed now Mnangagwa is now running away. Well, he now wants Chagwirei to save him. The issue which was pre-exposed yeku pre-cab farm it was like it was a drama payaitaurwa nevamwe vanga vawana information in time but takaona kuti musangano iwowo wakaenderera mberi and the agenda ndeyekuti mnangagwa wants to pass the ball kuna tagwirei because mhuri yezimbabwe yati enough is enough no to uh, 2030 so tiri kuona kuti makwanisa kuachiva the first stage of the revolution you manage to stop the 2030 and mnangagwa is grooming another candidate for the 2028 election which is tagwirei isisu kumhuri yezimbabwe tinoramba achingoti we don't listen to that nonsense because zvigananda izvi

and this is being achieved by all zimbabweans you are sharing messages you are saying no to nonsense tiri kuzvifarira zvinhu zvamuri kutaura izvozvo so ndosaka tiri kutaura kuti gadzirai magroups amuri communicatai kwamuri when we send the signal inofanirwa kusvika in every 10 provinces dzezimbabwe within 3 to 5 minutes So as it stands, prepare for the shutdown. The signal will come from your commanders after proper consultations. Hatisi kuita zvinhu izvi nemusoro wedu, asi tiri kuita nemhuri yese yeZimbabwe. So toda kutendai basa ramuri kuita. Asi macontributions please tapota ngatirambe tichienda kumberi. a certain percentage yadziri kuenda kulegal fees some of the money ndini taideposita from the account yekuno kusouth africa tabva tapererwawo hatisisina but we, are, we still have the backup yekuzimbabwe takakuudzai kuti hatina kana one us dollar ratanga tabata kana kuti ratanga tarequesta hawasi comrade saruvaka wanorequesta mari iyoyo comrade saruvaka vanenge vachingoona chete pamascreenshots amunenge matipa kuti imari yakati asi we have the administration in place inoisa request yozotaura kuti ah, tashandisa izvi they gave us the invoices dzatapiwa nethe legal teams aiwa tiri kufara nebasa ramanga muchibata over the weekend nebasa ramanga muchibata nhasi tiri kukutendai toda kutenda all the administrators then wana comrade mudzingwa toda kutendai nebasa ramanga muchibata over the weekend muchisimbisana nemhuri yezimbabwe kuti patasvika apa hapasisina room to go back taakunzwai hameno vamwe vanga vachinzi baba ano ama muchitsiura hatisati tavaziwawo hedu but tinotenda vanhu vese wari unfocused takafara tichinzwa muchivatsiura muchivaunza kune wani in this thing hatisisiri vanhu vari kusarudza kuti toda kushanda nanhingi kana kuti nanhingi the idea is we must leave no one behind we need every zimbabwean on board because these problems which we are facing are for everyone nobody is sacred kuti haasi kusangana nematambudziko aya hope nezviprofita zvamuri kutitumira tiri kuzvinzwa zviri kutibatsira kuti tikwanise kuziva kuti mangwana tinomuka takananga kupi so that we defeat the enemies tiri kutenda vari kunamata vari kuenda kumachechi minamato yenyu iri kusvika nesu tiri kuiona rambai muchikomborerwa muchipiwa simba namweya mutsvene because nyaya yatakuita this revolution haisisiri revolution yekuti hanzi ndeyemanyemwe yewanhu newanhu vanenge vachida kuzikana kugadzira mazita iyi revolution yabvumidzwa namweya mutsvene najesu kristu ndosaka tichigara tichitaura kuti tirozi